Melin Ynys y Pandy, wedi ei leoli dafliad carreg o dref arfordirol Porth Madog. Dyma lle fyddai lechen yn cael ei drin ar ei siwrne rhwng y chwarel gorseddau a thywysog Cymru i Borth Madog i'w gludo i bedair ban byd. Cafodd ei adeiladu yn y 1850au, ac er mai dim ond sgerbwd yr adeilad sydd i'w weld erbyn heddiw, Mae presenoldeb mor amlwg ag erioed ar y tirwedd mynyddig. Heddiw, mae Naomi Jones o Barc Cenedlaethol Eryri ym Maen Tywys ac i sôn mwy am yr adeilad. Yn fan hyn oedd yr olwyn ddŵr yn troi. A wedyn, wrth gwrs, dim yma rwan, ond sa'ch chi'n dychmygu um, pan oedd y lle yn cael ei ddefnyddio fel, fel lle gwaith, a wedi cael ei lunio fo coed i gyd hefyd. Mae nhw yn adeiladu tai ar gyfer y gweithle ar yn y chwarel ac nath nhw godi pentra o'r newydd ar enw Treforys. Mae 'na 18 o dai mewn tair stryd a 'dyn o fanno o'dd pobol yn byw a wedyn pan ddoth y gwaith i ben yng Ngorsedda yn o'r chwarel ac yn fan hyn yn Ynys y Pandy nathon nw benderfynu jyst ffrwydro'r tai 'ma yn Ngorsedda. Felly ma'r tai 'di ca'l 'u dymchwel a cwbwl 'dach chi weld yna rŵan ydi'r ydi'r yy fatha clystyre 'ma o rwbel o gerrig. Dim ond bwrlwm yr afon sydd i'w glywed erbyn heddiw, ond ar un cyfnod daeth nifer o bobol yma i fyw er mwyn gweithio yma. Gyda galw mawr am lechi Cymru dros y byd i gyd, buddsoddwyd dros gan mil o bunnoedd ar yr adeilad, sydd heddiw oddeutu tua deuddeg miliwn. Ond oherwydd fod y garreg yn un sâl, daeth y gwaith i ben o fewn saith mlynedd. Cyfle da am Lŷn. ac wrth i ni barhau i grwydro o ymgylch yr adeilad unigryw hwn, mae'r un mor drawiadol heddiw ac yr oedd pan oedd yn weithredol. Felly oedd un yn dod i fewn i fama, a wedyn oedd y llall. Yym yn mynd tu allan. A wedyn yn mynd tu allan i fod allan yn y top yn fan hyn, a mi allan ffordd cwrdd chi weld ma' ddau lefel. Felly ar yr ail lawr oedden nhw'n ei gwaith hefyd. Wen, oedden nhw'n gwybod am yn hir iawn be oedd nhw'n wneud yma, um, pa fath o lechi oedd yn dod o gwn Stralledd. Ond be oedd yr dystiolaeth yn dangos i'r archeolegwyr oedd ond mae wahanol fath o shavings o'r llechi mewn ffordd, mae gwahanol rannau'r adeilad. Gwylod. A be oedden nhw'n weld yn y Gwylod ma oedd y gwaith trwm yn digwydd. Felly oedden nhw'n gwneud gwaith rough iawn yn fama, creu slabiau, felly pethau fel silffoedd ffenast, um, linteli i'w i fynd i'ch ben drws, um, cerig beddi a'r math yna o beth. A wedyn fydd y grisiau oedd yn gwneud gwaith mwy cywraidd o lawer, um, crefft, um, felly pethau fel um, addurniadau dall ichi i roed ar shelf, um, shelfie ben tân, math yna o beth. A dyn, oedd y llechi yna wedyn yn gorau cael eu caru a hoistio i fyny grisiau, a dyn oedd ganddyn nhw hoist yn mynd a grisiau wedi uwch ben yr olwyn ddŵr yn fan hyn. A dyna ni, pawb wedi mwynhau ac wedi dysgu llawer yng nghwmni Naomi, er gwaetha cawodydd achlysurol. Bydd ein ymweliad i Melin Ynys y Pandy yn aros yn y cof am flynyddoedd i ddod, ond am y tro, ymlaen â ni i'r lleoliad nesaf.